Ti yab kambo na kpɛm zibilim, doo kuliya ka yuli ko m-bɔrigi, ka tarigi yiŋ sɔŋ bili paɣ bia, dama o daa niŋla ka tarigi tindaan paɣ bo saɣiri zuu. Kuɣilɔɣ tintini Areboodali ka bɛ yɛri doo yɛla. Areboodali, Dagbamba mini Jɛrimanim daa chinila a yab zibilim zaŋ boli Wɔɣibiɛɣu. Dɔɣita Pita. Sergeant Heitmann Greenwul Van Moskou, German Dasha mini o nyaaŋa daa yɛliya ni bɛ ku ʒini tia din gbunni kam mahim. Yɛtɔɣa ŋɔ daa ku wuhirimi ni bɛ ku chaŋ ti ʒini tiŋ ni ka bɛ ku sabi tuuta lala tiŋ maa ni. Ayɛbu kamɔni na kpɛmsi bɛn daa yɛliya ni di ŋmani di mi ku ni ti ʒinila saansa mɔŋgu domin Dagbaŋ ku deei ba. Naan Dahin Jirilɔŋ, o mini o kamɔni na kpɛm ŋɔ, kamɔni na kpɛm zibili n-tini ti ni Arbu dali ka bɛ yɛri doo yɛla. Doo yɛla daa ka yɛli o. O ni daa yiɣisi ni o chaŋ Arbu maa din dahin shɛli, o nudirigu ni o nuzaa zuɣu zuya chubihi m-bɔŋɔ, lɔhi m-bɔŋɔ. Di daa ŋmanila zonangoli tihi ka kpamba ni daa pun buɣisi shɛm. Arbu o tɔbu ni ŋme zaŋ kana zuŋɔ, di nyɛla yuun kɔbiga ni yuun pishi ni anu zaŋ kana 2021 ŋɔ. Ŋun kuɣ lɔɣu tintini Arbodɛl ka bɛ yɛri doo yɛla. Doo ni daa paagi Arboo din dahin shɛli. Dindali maa, Wahab daa yaa ŋmaligimi n-daa zaŋ nuzaa zuɣu zuya n-tiri nyaaŋa n-daa tahi dan tili zuɣu dindali. O ni daa tahi dan tili zuɣu din dahin shɛli maa, buɣinoonsi daa kummi yɛriyɛri zuɣusaa ka ŋmahi chɛhi kum ti gbaai tiŋgbani ni. Lala n-nyɛ li. Paɣ ŋun daa yɛli ti yɛli ni o bia n-kani, dalikoli ŋun daa ti yɛli ni o paɣ n-kani, o ni daa tahi dan tili maa so din dahin shɛli. Dindali maa, gumaal so daa zaŋla kpakpaba baɣ koligu, ka bahim guhi je, ka bi yɛma ka di daa ŋmahi Arabua tiŋgban ni. Sapili ka daa ni ka bahi ŋmari ŋmana, dantɔbuɣira, kpiri ni bɔbiri, Chaŋ bela ka tumo lab yiŋa. Ŋmaan chie daa zona dindali ni o ti deeg a yɛbu kam o ni na kpɛm zibilim. Zuuzuuzuuzuu! Tandɔɣu yi kum boli saa, saa ni bu o. Larigi m-pa pia zuɣu, jɛhimbɔna woi ni paag o. O yab siɣili n-daa yɛli, Ŋun ka o lɔɣu tintini, a di booi dali ka di yɛri doo yɛla. O ni daa tahi dahin tili maa zuɣu, buɣim daa taai la nuzaa n-ŋmaligi nti lo nudirigu dindali. Dama Bo na gbali Arabo gulinyaansi n-di n-chaŋ kamani maali ata zuɣu ni, ka silimiinsi ban kam daa be lala vulo maa puuni. Bo n-daa zaŋ ba chaŋ dindali maa. Arabo dali ŋɔ ka bɛ daa yɛri doo yɛla. Lala n-nyɛ li, Karikari Jaaman Daʒɛɣu daa yɛliya, Di shee bɛ kpɛhila Kamu na kpɛbu zibilim nuu ni. N yɛri a ŋɔ n-to, ka doo daa tahi dantili zuɣu dindali. Chɛrubunima kani yɔɣɔ n-yɛra ŋɔ, ka jɛngbuna, gbuɣima, sibiri, yɔbahi, kpara, timbuna, yɔniɣi, wɔbiri, wɔɣiri. Tɔ! Mɔri biŋkɔbirigu maa zaa daa pun lahi ya kumu ni kpɛri zibilim shee ni. Dindali maa ka o daa bɔhi ba, N daa bi yɛli ya zuŋɔ dali yɛla? Ka zuŋɔ dali sokam mi a daa mali fiila? Yuŋ la, n sa bi yɛli ya. Ti sab di fiila yuŋ maa, ka biɛɣu ŋɔ neegi bɔ ka yi lan guli? Ka vi daa gbahi sapia ka o daa bɔhi ba, Ka zuŋɔ zaa zuɣu ka n daa min ya? Zuŋɔ dabisili ŋɔ, m bo ni ka di ka jɛma n da ʒiɛɣu zaŋ o nini tam zaŋ ya ka yɛri, N zaŋ ya ma zaŋ boliŋ ka boliŋli Araboo yiŋa gunguna dali, a ya kuŋ ni kpiɔŋ ziblim kpee daa bi niŋ. N yɛra ŋɔ n-to, ka mɔri biŋkɔbiri pun va tiŋgban ni, ka ʒima n-tɔɣiri bɛ noya puuni, Karikaridiya mani Daʒaɣu, o mini o nachimba ka bɛ va tiŋgbani ni. Maali ata, ŋ-kɔhi bɛ ni yɛn zani luɣ shɛli polo Araboo tiŋgbani puuni. Kuɣulɔɣu tintini, Araboo dali ka bɛ yɛri di o yɛla. O juri n-junjuri a junju, kuŋ sɔŋ bɔri shiiriba, nyee ʒim mini wɔligu, zunzuya wɔri nyaɣibu la ka jiŋkana gbana kɔŋri yɛlaamba chaŋ bɛ la ka tum o labi yiŋa. N yɛr a ŋɔ n-ti o, doo daa yaa va tiŋgbani ni ni wɔh o, ka di kari jɛmma dashɛŋa daa yɛliya, Di shee ka bɛ kpɛhila kparili ŋɔ maa nuu ni. N yɛr a ŋɔ n-ti o, Biraai karili a yɛl ka ŋɔ na kpe n-zibili ni marafa dahi ŋɔ, ka o daa zaŋ wɔh ŋɔ daa chaŋ ti du la nimmuu tua. Tuu ŋɔ maa zuɣu ka o daa zaŋ wɔh ŋɔ maa du. N yɛri a ŋɔ n-ti o, ka Abraham lahi nya ka ŋun na kpɛm zibili mini o bɔha zaa na kpalim luɣ shɛli polo, ka leei nya wɔrinima ŋɔ ka di pani a ni bo nima o tuuma maa zuɣu n-kul chaŋ hal ti du tuuma, ka wɔrinima pam pa di zuɣu chaŋ du li, ka bɛ lee bi nya wɔɣ biɛɣu dindali ŋɔ maa. N yɛri a ŋɔ n-ti o, Alizum Makoofi maa zibili n-ti n-ti n daa yina dindali. Di Dagbaŋ bi sɔŋ baŋchiriti, bi sɔŋ suhu ni kpana ka o paai ʒiniɛli maa puuni n-ti ŋma ka di kari Jaamani daʒɛɣu zuɣu n-kuli ti wuhi mmaŋ bia Andan Naa ni ŋgooi yiŋa o ni daa yɛli din dahin shɛli n-na ka silimiinsi daa lan ti dɔni tiŋgbani ni n-daa yooi marafa shɛŋa Dagbaŋ ni a ti yu n-daa boli Agbaa maa zaa zaŋ bahi yiŋa kam o na kpiɔŋ zibilim zuɣu Sagbari biɛɣu ni nyam nyini. Lala n-nyɛli, Aribodali maa, piɛma daa lurimi ka gbini gbama, marafa ni daa kumdi luri ka saa ka doo nɔri ka o ni nyamda su ka kpara nyaɣirigu, danta buɣira n yɛra ŋɔ n to, ka ŋmaan chɛhi be saa zuɣu kumda. A yab kim o nakpɛm zibilim, ŋun ku lɔɣi tintani, Arabodali ka bɛ yɛri di o yɛla. Chaŋ bela ka tum o labiyiŋa, nyee ʒim mini woligu, kusibila ka o nyɛli kum ka a biɛɣu, danta buɣira, doli soli ka so niŋ so gɔna, do n yɛligi boli saa, chaŋ bela ka tum o labiyiŋa, ŋun ku lɔɣi tintani, Arabodali ka bɛ yɛri di o yɛla. Aribodali maa, doo daa je so zaɣisi kuɣa ka ʒinila kuɣili. O je so zaɣisi gbaŋ ka ʒinila tiŋa. Lala n-nyɛ li, ti yab kambon na kpɛm zibilim ni daa yɛn ɔzi ti gbaagi karikari Jaman daʒɛɣu din dahin shɛli ŋɔ. Waɣ biɛɣu yi polo, ka jaanbɔŋ kara ŋmani tarigi ʒii zaaha dindali. Chaŋ bela ka tum o labi yiŋa su ka kpara nyaɣirigu, danta buɣira, juri n-junjuri a junju, O juri n-junjura junjo. Ka o yab daa doli soli n-vɔri kpimba ka barina wum zɔra, ka o yab ti nyɛ di ʒim, ka mi n-la waligu. Ka bɛ dari mini o paɣ wurim bɔŋ adakaa tiaa tiaa tiaa, o yi wa yee yee yee adakaa tiaa tiaa tiaa bɛ waa mi gu daa kɔŋ chɛn, bɛ waa mi daa kɔŋ chɛn. Chaŋ bɛla ka tum o lab yiŋa don yɛligi boli saa ŋun ku lɔɣi tintini Arabodali ka bɛ yɛri doo yɛla.

n-zuɣiri bɛn zuɣira ŋɔ, ka di kuli nyɛ, Daŋ bolo ka o ti niŋ bo? Daŋ bolo ka o ti niŋ bo? Jɛmbɔbigu niŋ baa bo, baa bo, baa bo, Jɛmbɔbigu niŋ baa bo, baa bo. Lala n-nyɛ li ka bɛ daa ŋme malifanim ŋɔ nti tarigi, ka di daa kɔŋ na kpɛbu zibilim kpɛbbu. Di zuɣu a ni nya ka kuɣ shɛŋa doya, Bɔrigili maa daa nyɛ o la yuya dindali. Warigili maa ni daa niŋ ka di kana ti gbahiri kuɣ shɛŋa din do n-doya ka a yuuni li ŋɔ maa, warigili maa ni daa kana ti gbahiri kuɣ shɛŋa n-kɔŋ a ya kɔŋda kpɛhiŋsibilim diibu dindali. Dindali ŋɔ maa Dɔɣita Pita daa yina ni o mini kamanda kpɛhiŋsibilim ni kpe tab ni. Di ni nyɛ bɛ ni daa kab na ka o daa ŋme kuɣili n-daam ka buɣili yɛn dari deei silimiingi daa ŋme kuri din pahiri ayi ka buɣili na yɛriŋ daa deei ata ŋun daa gbaai ayɛbu kama na kpɛri zibili n-sabi pira ni ka o mi o daa paai tab dindali n-daa ʒi taba n-ti lu sɔŋa ka gɔɣirili daa va ni o yiɣisi guugi n yɛrila karikari German daʒɛɣu ka ayɛbu kama na kpɛri zibili daa barina n-gbaagi bia bia ŋɔ a ka o daa dim ka o daa chaŋ ti lu tiŋgbani ni n yɛri a ŋɔ n-to ka sulisi wubiri juri

a yab ka ŋun na kpɛm zibilim bɔ n-daa tum tuun shɛli Araboo n-daa bala, ka ti kuŋ o mia n-zali Dagbaŋ maa. Dindali maa ka sambani ka di daa bili mɔri, ka Dagbaŋ kuɣu ka di daa kabi dindali maa gba zaa ha, ka biraakpal ŋmɛri talahi pahi talahi. A yab ka ŋun na kpɛm zibilim bɔ n-daa tum tuun shɛli Araboo dali n-daa bala, Chaŋ dala ka tumo lab yiŋa, Dɔnyɛligi boli saa, lala n-nyɛ li, su ka kpara nyaɣirigu kum sɔŋ bɔri shiriba, kusibila ka o nyɛli kum kahi biɛɣu, sunzuya wa nyaɣiba ka jikingbuna pɔri yi laamba. Lala n-nyɛli tuu maa dini m-bahi yoli ŋɔ, tuu maa n-lu n-doya ŋɔ, nimoo tua dini n-doya ŋɔ, dini n-doya shɛm ŋɔ maa, saan bɔri shɛli ni daa tiri direction maa, dini ka bɛ zaŋ bahi nyimsa tihi maa, a yɛli ka ŋɔ na kpɛm zibilim, o do bia n-doya ŋɔ, o do bia n-daa bala, a di bo tiŋgbani ni. Kɔshɛŋa din pahi ŋɔ Warigili maa ni daa niŋ ka Silimiinsi malifa kuɣata kanna ti nyɔɣiri kuɣ shɛŋa dini n-dondoi ŋɔ maa, ka ŋuna kpɛm zibi ni a dim Jaamani daʒiɛɣu ka o chaŋ ti lu luɣ shɛli polo ka sinsindili niŋ nimaani ka di bilan bindi mɔri zuŋɔ di gbana bɛ a di bo din ni ŋɔ maa zaa ha dini n-dondoi maa a yi chaŋ nimaani mɔri bilan binda ayi o ni daa kuli dim o luhi nimaani ka alaama wuhi ni hal ni zuŋɔ di na do Arabo tiŋgbani ni. Tua maa dini n-wurim dondo tiŋgbani ni maa. Zuŋɔ Yasan tua yulimiya kambɔnsi ni me o zali luɣ shɛli polo n-niŋ o round about kindagaati hali senior high school o mala, ka ŋuna kpɛm zibilim o kashi kuru ka tariga di tu ni o di mali shikuru bee di ni niŋ o yɛtɔɣ shɛli zaŋ zali ka tariga bee tamali bee naya bee arabuu zuŋɔ di naan tooi sɔŋ Dagbaŋ ka ti niŋ gooni n-gili li n-niŋla tɔrizim titali ka di yihiri laɣ kara n-tiri Yendi distirik maa amaa zuŋɔ yuli nyɛ arabuu ni mootua dini n-doya ŋɔ kaman di kpɛri zibili ni do bia bini daa gbihi bini daa n-dim waɣili maa luhi luɣ shɛli polo dini n-doya ŋɔ Ŋɔrigilima ni a gbahiri kuɣ shɛŋa di ni dondɔya ŋɔ. Naawuni niŋmi takatari, Yaha santua, ti yulimiya silimiinsi ni niŋ ŋɔ shɛm, kambɔnsi ni niŋ ŋɔ shɛm. Ti yɛbu kama na kpɛri zilimi taarihi zaa do German tiŋgbani ni. Bɛla ti kana, bɛla ti biɛhi naba kana nti lan boli niriba ka ban lan ko gba n-gilla kama na kpɛri zibili n-gballi maa n-yɛra Germannima taarihi binshɛɣukam be bɛ sani. Naawuni niŋmi takarita n suhi shiha shɛli din be Arab buo dini n doya ŋɔ kpeŋɔ, a yaba ni ŋun naa mahimaŋ ni daa to eeh Sajan Heitman yiɣi luɣi shɛli pɔna ku lee binyɛrigu n tooi yiɣi din gba zaa ha n di bɔba dina be nimaani, a cheri damba niŋmoo tuui gbinni ka o daa kana di zaŋ daangbee maa zaŋ sa ka di vandi silimiinsi marafa kuɣa nyumo tuu gbini. Zuŋɔ tuu maa n-lu n-duhi ŋɔ. Ti ni ku kɔŋ ti yɛn chibili shɛrisi shɛm ka di zani n-kɔŋ gooni m-me n-gili li ka di zani. Zuŋɔ tuu maa n-lu m-bahi yoli duhi maa hali di bi lahi ŋmani tuu lan be ni gba. Amaa di shihira di na ku do n-dooi n-wari wa do n-do nyimsa baligu maa ni maa. Kamina kpɛm zibili n-do bia m-bɔŋɔ. o do bia Ariboo dali, daliri maa nira Adam, Naawuni na ŋɔ tɛ ka tari, naa gani m-bala, pini bɛ ya teei simli, daliri ka nuuni kɔŋ sima. Suɣilo bini, zaŋ zaa ku wuugi shɛriga, Naawuni niŋ tɛ.